Irid ikollok sistema fejn inti hekk xi ħadd qed jimxi mhux kont il-liġi u qed jilledilek id-drittijiet tiegħek, pereżempju, eh, il-libertajiet tiegħek, li inti għandek a quick and uh, easy remedy mhm. billi tmur il-qorti u tinqeda malaj. Mhm. Jina mhm. ekk imur il-qorti u jaqdini war 20 sena xejn mort.
U dan u għal-ment fil-fat li nismaw ħafna dwar il-qrati Maltin. Li ehm, F'ċertu każijiet jiġru jissawru iktar malaj milli li tisma' inti b'kawża li damet ħafna, ma tismax bil-kawża li nqatgħet malaj. Eh, però it is statistikament il-pajjiżi tas-Southern Europe, Spanja, l-Italja, il-Greċja, minn għalija anki l-Kroazja u l-Portugall u Franza mhumiex as fast and as efficient as Norway, as Sweden, Finland, Germany f'dak li huwa dak li huwa għaġla tal-proċess tal-proċess. U għalfejn, x'jipprevjenina milli nkunu iktar Effiċenti hija l-kelma jew eh, spediti, effiċenti, eh, iktar quick. Eh, waħda hija l-axħar dabat l-ek rispetti umani mhm. li bnidem joqgħod attent li ma joffendix il-dak u ma joffendix il-liħor u dak. Ġili li mħallef per eżempju. Mħallef ma jaħtafx l-avukat u jwaħlu multa tal-li għamil xol ħażin.
Għalkemm ġieli tara stejjer. Jew jgħidlu li tfajtek ħana ħassarilek deċitazzjoni issa ifittxek il-klient tiegħek għad-danni tal-li għatalli għamiltlek hekk. Għax jibżaw għal kulħadd jibżal xulxin wisq.
Sewa. U tħoss ġviri li memx bizzejed disciplina fil-qrati? Memx disciplina la fuq l-avukati li fuq minn nifusom, u laqas l-imħalfin fuq l-avukati, and l-imħalfin fuq nifusom ikoll. Per eżempju, kien hemm każ fejn waqa' d-dar mhm. għax u bniedem ħdejha kienet jibni. Sewwa. Fitxew il-bniedem mhm. u ċitazzjoni kienet tajt, jiena kelli dik id-dar. L-ħor kienet jagħmel il-bini, mhm. il-bini waqa, il-bini tiegħi waqa, eh, ħallasni d-danni. Ma, sorry, il-binni tijak għalix waqa? Jina għandi obbligu hmm. eh, bla limiti li jek dar ta' aħdejja irrit nħallas jien, jew għax irrit tkun għamil xaħġa ħazina. Xin il-ħagġa ħazina li jattajt li għamilt? Għalix għandi nħalsek? U kem għandi nħalsek? U m'hemm xejn minn da. Imma l-avukati għalfejn meta jagħmlu dan it-tip ta' rikorsi l-apazzati, jagħmluhom għax blaġla għax.
Għax irridu jaqdu klijent malaj ħafna drabi għax il-kawża ma jistudjawhiex mal-ewwel ma jistudjawha meta tiġi biex jittrattawha ħafna drabi. Meta tidher fl-awla tajt? Meta tidher fl-awla.
Sewwa. Darba wieħed qalli għax avukat ma jitlef kawża qatt għax dejjem itħallas. which is which is perhaps excessive.
An excessive generalization. Uh, għax if you can get away with it, and you get away with it, mhm. u hekk inti l-avukat tal-parti l-oħra mhm. jagħmillek eċċezzjoni li dan mhux sow. u trid tirranġa jew li għandha tiġi dikjarata nulla l-applikazzjoni, inti kulħadd jarak antipatku. Hmm.
Apparti li inti taħseb issa d-darba li jmiss jekk jien ma ndaħħalix sew di da mhux ħajabbi qabad me. Biex hemm ħafna minn dan il- Għandek ħafna jkolli ġifieri. Patteġġament impliċitu.
Nibżaw għal xulxin.
Hmm, hmm, which is unfair to the client and unfair to the system. Jiena hekk intella' xhud li m'għandix għalfejn intellgħu għax il-parti l-oħra taqbel ma' dak li jrid jgħid dak ix-xhud. Hemm ħaddieħor il-kwarta, nofs siegħa, siegħa li tellift il-qorti. Mela, apparti l-ispejjeż tal-imħallef, il-paga tiegħu, id-deputat, il-marixxalli, eh, the whole system, għandek nies li qed jistennew siegħa iktar milli jużaw il-qorti, I mean l-istruttura tal-qorti, biex jaraw il-każ tagħhom. I mean, any, any time li mm-hmm. titleb għal xej fil-qorti, somebody who else who is in the queue qed jistenna għal xej. Mm-hmm.
Mm-hmm. Fil-fatt il-ċifri kif sibnihom aħna

tjiebet dal-aħħar sena. L-appelli ċivili tjiebet żgur. L-appelli ċivili jidir li tjiebu. L-appelli kriminali ma nafx.
Hemm affarijiet oħra għajr din il-kultura ta' neħdu ħsib naqra xulxin. E, u il-ġudikant għandu xi xorta ta' għodda biex jgħidilhom isma' diċitazzjoni ċitazzjoni ġibtu l-ħażina. Diċitazzjoni nulla, nħassara. Sewa.
U jkollu jerġa' u jkollu jerġa' jibda- u jkollu jerġa' jibda l-każ mill-bidu. Hekk hekk kien għadu fiż-żmien.
Sewa. Jiġifieri hemm għodod biex biex dan Hemm ikun- għodod, però kemm huma lesti n-nies li jidhru antipatiċi.
Jiġifieri regolamenti hemmhekk imma l-ispirtu mhux qiegħed hemm bħalissa. Ara, in ngħidu. 1775 Kien hemm riforma ta' żmien il-Gramastru de Rohan, b'ċertu Rogadero, li prova jagħmel dawn l-affarijiet kollha. Kull 20 sena, jew 30 mhm. sena, nipprovaw nagħmlu riforma tal-qorti u dejjem ngħidu l-istess ħaġa li għandu jkollok il-ċitazzjoni li jol livell dak iż-żmien dan il-mod, dan il-mod, dan il-mod, dan il-mod, dan il-mod. Laqax ġimgħa maddu. Għax jibqaw seru l-affarijiet kif seru.
Hemm xi entità li tista' jkollha monitoraġġ fuq dat tip ta' affarijiet? Għax ovvjament il-ġudikatur trid tkun indipendenti. Però hemm xi tip ta' kontroll li jista' jsir biex id-dixxiplina titjieb jew? Eħ, irridu nitgħallmu billi naraw kif siru pajjiżi oħra biex jiena ngħidlek li biex tirriforma l-qarti ma tistax tirriforma f'daqqa. Sewa. Trittajt jiena ħan irriforma pereżempju il-qrati kummerċjali. Hmm. U l-qrati kummerċjali tagħmel imħalfin għal qrati kummerċjali. Hmm. I mean, dik li għadija li bniedem applika biex isir imħallef u suppost huwa tajjeb għal kriminal għal ċivil għal kostituzzjonal għal eh, kollox. Irid insaqsik naqra dwar hekk tista' tespandi għal No, no, no, no specialization at all. Mhm. Hija daqsxejn qed nitolbu wisq mill-imħalfin tagħna. Mela, Jiena ġejt magħmul imħallef għal kriminal, per eżempju, għax applikajt biex nsir imħallef il-qorti kriminali. Titfalix daqqa waħda fis-sekond awla, jew fil-liġ qorti tal-familja, ma tinteressanix. M'għandix expertise fiha, ok, expertise you acquire, però qed titfani f'ximkien fejn minix kontent. Mela, għandek il-qrati l-imħalfin tal-qrati partikolari u mhux imħallfin b'mod ġenerali kaxxa waħda kulħadd hemm, u mbagħad tiċċaqlaq meta tapplika biex tiċċaqlaq u tiġi aċċettat biex tiċċaqlaq. U mbagħad għandek il-proċeduri f'dik tagħmilha biċċa biċċa u meta n-nies jaraw li hekk fit-kummerċjal qed jaħdem, jibdew jaddottaw għal affarijiet oħra, għal ta' żwieġ per eżempju, jew għal kontratti, jew għal liġ tal-kera. Dak il-mod biss. Jina, barra minn Malta ma tipprovax it-tella xhieda biex jixdu fuq affarijiet li mhumiex kontestati, għax ħatar l-ispet. It is too expensive to do. U l-qorti ma t-tekx iż-żmien tagħmilha. Jekk m'għandix għalfejn nisimgħu dan mhux kontestat dan il-fatt. Tellifni żmien.
Xajħu taħseb biex tinbidel il-kultura? Taħseb li jekk namru għajk b'mod ehm, inkrementali? Inkrementali fil sens. Fis-sens bħal meta inti ġifiri nibdew bil-liġi tal-kummerċ, per eżempju. Naħseb daħlu l mod li nistaw naslu xi darba. Għax biex tagħmilha f'daqqa provajna elf darba nagħmluha f'daqqa. Sewa.
Importanti li l-università tiddireġjom dak is-sens. U importanti li mhux għax għandek l-elli trid tgħaddi mill-eżami tal-prattika u jkun eżami bis-serjetà. Jiena Għamilt żmien kelli warrant ta' nutar, għamilt żmien kelli warrant ta' avukat. L-eżami tal-warrant ta' nutar kien joħodlok ġurnata sħiħa u jbażurek. Kien l-iktar naħseb wieħed mill-iktar eżamijiet diffiċli li qatt għamilt fi żmieni. L-eżami ta' għal-avukat Wara li għandek l-LLD mill-Università, huwa formalità kważi. Il-warrant?
Għal-warrant.
Forsi rridu nkunu iktar ibsin hemmhekk. Forsi rridu nkunu iktar eh, strict mal-avukat il-ġodda. Tal-li għalix mal-ġodda mux mal-antiki. Eh, u anki meta It's hard to teach an old dog new tricks, u naħseb. Eh. U meta qed niftakar f'avukat antik, forsi antik daqsi, li meta jkollok ċitazzjoni tiegħu kien ma tafx kif ħata, ma tafx eżattament xirid u kif ħat id-defendija u l-kawza tibda tara titċaqlaq. Għax mhix ankrata fiċ-ċitazzjoni sew. Sewa.
And it's unfair. Mhux hekk?
To the defendant, it's unfair to the judge. Jiena nixċajta ħafna fuq ix-xogħol serju. Li x-xogħol irid isir bis-serjetà, li trid tagħmlu b'mod effiċjenti għax taħli żmienek u taħli żmien ħaddieħor. And time costs money and u hekk inti ħlist kwarta qabel għandek kwarta qabel biex biex tagħmel xogħol ieħor jew biex tgawdi l-familja jew biex tiddeverti jew biex tagħmel li għandek tagħmel.
Isu, hemm tliet affarijiet li jisek ehm, li jisna ħriġna minn dil parti tal-konverzazzjoni, hemm dik il-kultura li għatna ta' dawn iċ-ċitazzjonijiet li jkunu eh, mhux imsawrin kif kif suppost, mhux dettalji għandhom bżonn, bir-reżoluzzjoni li għandhom li għandhom jeħtieġu. Għandna il-problema amministrattiva U mbagħad għandek ukoll din il-problema ta' ġudikanti li daw mistennija jagħtu ġudizzju fuq kollox. Fuq kollox u li għandhom anke l-idea li kawża eh, l-istitwal ta' kawżi mhm. li ma jistawx il-ħuqom jisir xaħġa fjom kollha. Mhm. Hekk inti għandek, immaġina, imħallef għandu 40 kawża fis-seduta ta' bejn id-disa' u s-siegħa. Kemm jiġu erba' sigħat? Mhm. Mela da suppost dawn l-40 kawża. Sema' għaxar kawżi kull siegħa. That gives uh, six minutes għal kull kawza. Ħafna drabi, għax ix-xut mux notifikat. Kull ma jisir, għax ix-xut mux notifikat, għax qed niprofaw niftemu fuq xi ħaġa ta' sormaħalli. U jidifferja ma' għal-ġurnata oħra. I mean, that is waste of time for the judge and for the people who go to court jieħdu l-leave biex imorru l-qorti eh, għall-avukat li qed jippatroċinu. Mentri hekk inti tajt, isma' wara li kawża taf fuq xi xini għax indirizzata sew. Taf fuq x'fejn m'hemmx ftehim għax il-risposta saret sew u qbiltu u ma qbiltux fuq xi xtrudu diskutu. Ngħidu mela għandkom satej Biex iġġibu dan ix-xhud, dan ix-xhud, dan ix-xhud, u rrid nisma' fuq da biss. U imma hekk dik il-kawża ittiha s-smigħ, u hekk għandek bżonn siegħa, ittihom siegħa biex tismagħha u jittrattaw u tmur għas-sentenza. U ħa ddum biex tinstema', imma milli instemgħet, instemgħet u ħlistha. Aħna kawża qatt ma kien, Luxembourg qatt ma kellna iktar minn seduta waħda biex nismgħu kawża.

fuqhom il-partijiet u tgħid mela dawn huma, għandi bżonn kwarta biex nismagħhom, m'għandix bżonn iktar, għandi bżonn siegħa biex nismagħhom, m'għandix bżonn iktar. U you case manage that way. Għandek oħra, il-proċessi. Il-proċessi huma għadhom fiżikament tal-bil-karti.
Il-proċessi x'ġifieri? Il-fajl tal-kawża. Sewa.
Il-fajl tal-kawża għadu biċ-ċitazzjoni hemmhekk suppost meħjuta, illum mhux dejjem meħjuta ġli jagħmlu la ring binder, allura ma tafx x'baqa' fiha u x'ħareġ u x'daħal fiha. Qed tkun meħjuta propju biex isa siġillata speċi. Antikament kienet tkun meħjuta. Illum ma nafx ikħadix tkun meħjuta, but anyway.
Jiena Luxemburg. Biex ma tiġix tempered. Biex ma tiġix tempered. Eh.
Jiena Luxemburg,
il-proċess oriġinali, mhm. hekk rid naraħ bħala mħallef, kont inser ir-reġistru, Nellum rrit nara proċess oriġinali ta' dik il-kawza u rrit nara da' dokument partikolari. Il-bqija, everything is transmitted to my office uh, digitally Is-segretarja tiegħi tagħmilli l-fajl tiegħi mhm. u kull imħallef li qed jisma' dik il-kawża għandu l-fajl tiegħu u m'għandekx files jiġru fl-awla u għax ma sibniex il-proċess u storju sema'
Mela, tlaqna?